Matul is-snin kien rappurtat li allegatament għebu mijiet ta' ajruplani, vapuri u nies f'ċirkostanzi misterjużi fil-Bermuda Triangle, jew kif inhi magħrufa wkoll Devil's Triangle. Fid-dawl ta' dan wieħed jistaqsi, għaliex ħafna vapuri u ajruplani oħra li għaddew mill-Bermuda Triangle ma għebux. Jista' jkun li dak li naqraw u li nisimgħu dwar il-Bermuda Triangle mhux minnu? Jew jista' jkun li mhux ningħataw stampa ċara biżżejjed tal-affarijiet strambi li jiġru fuq il-Bermuda Triangle? X'teoriji jeżistu dwar il-Bermuda Triangle? Niskopru dwar dan fil-programm L-Inspjegabbli.
Bermuda Triangle, żona vasta ta' baħar li tinsab mal-kosta ta' xlokk tal-Istati Uniti fl-Oċean Atlantiku u testendi madwar l-arċipelagu ta' Bermuda, Miami u Puerto Rico. Għal ħafna diċenji, iż-żona magħrufa wkoll bl-isem Devil's Triangle kisbet il-fama għal numru ta' rapporti fuq għejbien ta' vetturi tal-baħar u l-ajru. Wieħed mill-każijiet prominenti li għadu misteru huwa rigward l-għejbien ta' vettura navali Amerikana u l-ekwipaġġ li sparixxew mingħajr traċċi 'l fuq minn mitt sena ilu. F'dan l-aħħar għaxar snin ġew rapportati mill-inqas żewġ każijiet ta' ajruplani u vapuri li għebu. Għall-kuntrarju ta' każijiet oħra, instabu xi biċċiet minnhom. Iżda, xi kkawża dan il-katastrofi? Diversi konspirazzjonijiet jgħidu li dan iseħħ kawża ta' attivitajiet paranormali fil-baħar, interferenzi elettromanjetiċi, rilaxxament ta' gassijiet tossiċi u oħrajn. Riċentament, xjenzat Awstraljan wera xettiċiżmu dwar il-fenomenu tal-Bermuda Triangle u argumenta li maltemp sever u anki bħala żona traffikuża bil-kbir fejn toffri sfida għan-navigar jikkontribwixxu għal traċedji bħal kull ibħra oħrajn. Fil-preżent, spekulazzjonijiet bħal dawn jkomplu biss jibnu xenarji misterjużi u b'hekk dawn ikomplu jitimgħu biss l-immaġinazzjonijiet tagħna anki jekk imorru lil hinn minn dak li huwa loġiku.
Sinjuri nsellmulkom nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela L-Inspjegabbli. Suġġett li għandna għalikom illum huwa l-misteru tal-Bermuda Triangle, suġġett li bla dubju jqajjem ħafna interess, suġġett li anke jqajjem ħafna mistoqsijiet. U jista' jkun ukoll ċertu mistoqsijiet mhux dejjem hemm risposti għalihom. Sabiex niddiskutu dan is-suġġett, bi pjaċir nilqa' miegħi lis-Sur Kevin Falzon li huwa awtur, insellmlek. Insellimlek Kevin, grazzi tal-istedina. Grazzi wkoll għajt l-istedina tagħna. Nilqa' wkoll lil kumplament tal-mistiedna fil-panel u nirringrazzjahom ukoll li ingħaqdu magħna għad-diskussjoni tal-lum. Infakkrukom u inħeġġukom tipparteċipaw fuq il-paġna tagħna tal-Facebook fejn hemmhekk qed nistaqsu l-mistoqsija, Temmen li dak li intqal dwar il-Bermuda Triangle huwa minnu? Nieħdu pjaċir ukoll nisimgħu l-veduti tagħkom u għalhekk inħeġġukom taqsmu anke l-veduti tagħkom dwar din il-mistoqsija. Sur Falzon, x'jagħmlu l-Bermuda Triangle daqstant suġġett, se ngħidu hekk, affaxxinanti? X'huma l-karatteristiċi li jiddistingwuha minn f'postijiet oħra. Mela, il-fenomenu bażikament huwa li vetturi kemm tal-ajru kemm tal-baħar jgħaddu minn hemmhekk u l-għajdut qed jgħidu li jisparixxu dawn sewwa. Issa, jekk nidħlu mill-aspett ejja ngħidu mill-aspett ta' kif jara kulħadd. In-nies hemm barra hemm algorithm sewwa li kulħadd isegwih. Għall-mod tal-kelma, jekk hemm din it-teorija u din it-teorija kisbet fama kbira, mela allura din il-fama se tagħmel suċċess. Kif qed naraw, sewwa, dan il-fenomenu tal-Bermuda Triangle qajjem din l-agħa kollha, sewwa, però jekk nidħlu aħna fil-qofol tagħha nistgħu nsibu ċertu risposti, ħa ngħid hekk, però ovvjament m'aħniex se nsolvu il-għaliex dan huwa misteru, jiena nimmaġina li ser jibqa' misteru, il-għaliex biex persuna il-knowledge tiegħu l-għarfien vast kemm hu vast dwar suġġest dwar suġġest u x'inhuwa sewwa, irid ikun naħseb jiena irid ikun preżenti biex jara l-fenomenu iseħħ. Jekk ovvjament aħna m'aħniex hemmhekk u mhux qed naraw l-affarijiet iseħħu b'għajnejna, mela allura Aħna limitati biex nikkummentaw u biex naslu għal konklużjonijiet, però xorta nistgħu nagħtu l-konklużjonijiet tagħna. Mela, minn aspett loġiku, xjentifiku, hemm diversi teoriji, sewwa riċentament kien hemm dik, żmien riċenti kien hemm dik it-teorija tal-methane hydrates illi dawn jiġu rilaxxati mill, mill-art sewwa, mill-fond tal-baħar, gas bubbles enormi u din tista' toħloq disturbazzjoni fil-wiċċ fejn il-wiċċ litteralment jinħoloq vakum u jista' jiġbed il-vapur sewwa. U kien hemm ukoll teoriji fejn anki ajruplani jistgħu jiġu miġbuda b'dan il-fenomenu tal-methane gas sewwa. Issa, Jekk ħa nidħlu aħna f'din ir-riċerka tal-methane gas, irridu nżommu f'moħħna illi dan il-methane gas jiġi rrilaxxat, mela dan ovvjament huwa kristalizzat. Sewwa? Issa, meta fl-aħħar fażi tal-era glasjali, sewwa, id-dinja bdiet ħierġa minn dik il-fażi ta' kesħa kbira, jiġifieri nistgħu ngħidu aħna mill-20,000 sa ħdax-il elf sena ilu, sewwa, dawn il-gases bdew jiġu rilaxxati mill-qiegħ tal-baħar. Però ma ninsewx ukoll illi dan huwa baħar feroċi maltempati ġifieri jinnaf vapur jista' jitlef il-boxxla ejja ngħidu fi żmien 20 sena ilu, 30 sena ilu sewwa, il għaliex jekk immorru f'medda ta' 500 sena, ta' dan il-fenomenu, ix-xjenza mhux dejjem kienet avvanzata kif nafuha llum. Illum, ovvjament, għandna xjenza avvanzata u ma tantx se titlef il-boxxla malajr. Però jekk immorru għoxrin sena ilu jew tletin sena ilu, dawn il-għajdut kienu iżjed vivaċi, kien hemm ħafna iżjed teoriji, kien hemm ħafna iżjed stejjer, kien hemm ħafna iżjed spekulazzjonijiet. Illum qisu dan il-każ mhix raqad però qiegħed qiegħed ibaxxi daqsxejn rasu għaliex in-nies fl-aħħar mill-aħħar qegħdin jifhmu x-xjenza kif taħdem, qed jifhmu l-ħajja kif taħdem, in-natura kif taħdem allura il-perspettiva ta' kif vapuri sepgħu setgħu jgħobbu u ajruplani setgħu jien naf kellhom xi inċident jew xi ħaġa minn maltempati katastrofiċi sewwa jista' jkun dak il-każ però jiena ma ma ma neskludix ukoll illi hemm partijiet fid-dinja sewwa illi n-numri ta' vapuri li jegħrqu jistgħu jammontaw għal numru iżjed kbir minn dak tal-Bermuda Triangle. Jiġifieri aħna qed ngħidu għax kien hemm vapuri u ajruplani li għebu li għaddew mill-Bermuda Triangle però kien hemm ħafna oħrajn li għaddew u ma għebux, ma sparixxewx. Ekku, eżatt. Jiġifieri inti qed tgħid li dan jiġri għax ma jinqabdux f'din il-maltempata ngħidu hekk ma jkunx hemm dan il-. Issa, mela,
Ejja nidħlu daqsxejn iżjed nidħlu nkunu daqsxejn iżjed wild fis-suġġett, sewwa? Mela, id-dinja, in-natural tad-dinja, sewwa, forsi dan huwa mhux stramb għal kulħadd, però jista' jkun stramb, suġġett stramb għal ħafna min-nies li ma ttepjawx ċertu filosofiji. Fin-natura hemm teleportal network. Sewwa li mhux jien mhux qed nassoċjah mal-Bermuda Triangle però min jafhom dawn l-affarijiet jista' jkun il-fatt jista' jkun il-każ illi hemmhekk hemm xi portal. Sewwa? Qed inkun daqsxejn avventuruż iżżejjed hawnhekk però jien nħobb nidħol fihom dawn. Mela portal minnu nnifsu qed jispjegalek inti għandek dħul minn xi mkien u tispiċċa xi mkien ieħor. Però iżjed ma nidħlu fih din il-filosofija naturali fejn tidħol il-ħajja b'mod infinit sewwa, in-nies iżjed qed jippruvaw jifhmu, iżjed qed ikunu kurjużi x'toffri din in-natura. Mela dan il-portal illi huwa wieħed minn ħafna, eżempju Giża. It-Trinità ta' Giża hija portal illi setgħet ġiet attivata fit-2012. Sewwa jiena ma nniżżilha qatt illi Giża kienet tomba tal-Fargħuni, qatt. M'hemmx evidenza u mhix se jsub għax ma teżistix. Issa, jekk ħa nidħlu f'dawn l-affarijiet, għax ovvjament jekk sa nidħlu fil-Bermuda Triangle u mbagħad jidħlu dawn l-affarijiet li bilfors isek trid tidħol fihom biex issib ċertu ta' spjegazzjoni, jekk jekk sa jekk ara jekk se nsibu bilfors spjegazzjoni minn aspett xjentifiku, minn aspett akkademiku, aħna dan l-argument se nispiċċawh mill-ewwel. Charisse, min-naħa tiegħek forsi xi mistoqsija jew Xi punt li tixtieq tqajjem fuq is-suġġett? Naf li hemm teorija minnhom li titratta t-True North, li l-Bermuda Triangle hija wieħed huwa wieħed minn żewġ postijiet fid-dinja fejn il-kumpass imur għat-True North minflok għall-Magnetic North. Ma nafx din hi xi ħaġa li forsi tista' tgħidilna xi ħaġa dwarha. It-tieni punt li xtaqt nagħmel biex nieħu spunt mill-punt li qajjimt inti l-ewwel, hemm postijiet iżjed fid-dinja li forsi kif għedt inti iżjed mill-Bermuda Triangle sparixxew vetturi tal-art u tal-baħar. Minħabba f'hekk allura kif il-Bermuda Triangle bħala post qajmet iżjed faxxinu fin-nies? Mela, ħa nibda mill-aħħar mistoqsija. Issa, din l-għagħa kollha kif diġà semmejt, ovvjament inħolqot mir-romantiċiżmu li ilu jiġi miġmum minn mijiet ta' snin. Sewwa nistgħu mmorru lura fi żmien Kristoforu Kolombu fejn insibu wkoll li dawn meta marru ġol-Mesoamerika ltaqgħu ma' ġganti ta' tlettax-il pied. Sewwa, jiġifieri jekk ħa nidħlu f'dak l-ambitu ta' suġġett tal-argument, aħna rridu nużaw ċertu miżil, miżien biex ngħidu isma' esaġerata l-biċċa, jista' jagħmel sens li raw ġganti, jista' jkun ukoll għax għadna narawhom illum ta' tmien piedi u disa' piedi. Però hemm Il-faxxinu ta' dan is-suġġett, naħseb jiena, huwa dejjem jibqa' r-romantiċiżmu. Sewwa, il-bniedem iħobbu r-romantiċiżmu, minn dejjem kien għal qalbu li jiddevja, ħa ngħidu hekk, minn spjegazzjonijiet loġiċi jew inkella hemm spjegazzjonijiet ukoll li jmorru jidħlu f'filosofija spiritwali, sewwa, u dawn qed ninjorawhom, sewwa. Jiġifieri, il-faxxinu ta' dan is-suġġett hi għaliex hemm dik il-misteru, sewwa, illi aħna ma nistgħux nifhmuh u l-misteru dejjem jattratta l-moħħ tal-bniedem, is-sikoloġija tal-bniedem, isma' x'inhu, x'inhu dan, dan il-fenomenu, x'jista' jkun, kemm nixtieq inkun hemm hekk ħa nara x'jiġri, allura dak il-faxxinu dejjem jattrattana lejn il-misteri u l-bniedem minn dejjem hekk kien, sewwa, jekk jara bieb, jiena, nuħodha minni personali, jekk nidħol ġo mużew, qiegħed eżibit, minn dan il-mużew minn mija fil-mija hemm erbgħin fil-mija eżebit fih nara dan il-bieb wieħed ġo dak il-bieb irrid nidħol għax il-kurżeta tegħlibni allura l-misteru dejjem aħna fih dak iċ-ċertu faxxinu. Rigward li semmejt inti tat-True North hemm dik tissemma il-magnetism sewwa tad-dinja li hemm dik it-teorija oħra li peress li l-vapuri huma tal-ħadid, allura hemm ċertu dik l-enerġija li jista' jkun li taffettwalhom il-magnetic field ukoll, ġifieri. Jekk aħna nidħlu f'dan is-suġġett u qed naraw isma' t-Titanic minn fejn għadda. Sewwa, dan vapur enormi kien, sewwa, ġifieri jista' dan il-fenomenu jiġbed vettura ta' dik il- ta' dak id-daqs, qed tifhem, vapuri biss jiġbed, żgħar, dgħajjes, ajruplani żgħar. Jiġifieri, għalxiex jiġbed dawn il-vapuri żgħar biss u ma jiġbidx cruise liners, eżempju? Hemm fatt ukoll li jevitawh dan il-post, il-għaliex ir-romantiċiżmu rebaħ ukoll fuq il-, Rebaħ fuq ix-xettiċiżmu allura tinħoloq dik dak il-fenomenu wkoll li nsejħulu li tkun superstizzjuż però fl-istess ħin xorta jagħti każ għalkemm ġo moħħok din tkun ċuċata. Jiena ġifieri ġrat lili din, eżempju, jew nara film tal-biża' sewwa u issa jien il-films tal-biża' jogħġbuni immens. Ma nemminhomx għax ikun hemm ħafna esaġerazzjonijiet, Però jkun hemm fenomeni li jistgħu jsiru. Allura meta nkun waħdi, taf inti, tħares warajk. Dik hija parti mis-psychosi tal-bniedem, jiġifieri għalkemm jiena nkun xettiku minn xi xorta rrid inħares, jiġifieri, il-bniedem huwa marbut b'dawn ħafna ħbula li rridu naqtgħu sa ċertu punt sewwa għax qed jiġbduna 'l hemm 'l hawn, 'l fejn jien orjentat, x'se nemmen, x'ma nemminx, trid issib il-verità inti. Mhux x'temmen eżatt, il-verità x'inhija, però dan suġġett li l-verità ma tantx tista' ssibha daqshekk faċli. Ekku. U għalhekk qed niddiskutuh hawnhekk. Ekku, ekku, eżatt.
Mela, għandna magħna wkoll il-Saviour Sammut. Saviour, min-naħa tiegħek forsi hemm xi kummenti li tixtieq tqajjem, xi mistoqsija tistaqsi lil Kevin? Lil Kevin, ġifieri qbilt ma' ħafna milli qalu, però xorta jibqa' dik it-tieqa mbeċċqa tal-mistoqsija ta' imma. U tajjeb li l-bniedem jara l-ħajja bid-dubji u lil hinn miċ-ċertezza x'inkella hawn ammont ta' nies illi l-ħajja jarawha biss abjad u iswed, imqar griż biex jagħtu lok illi forsi f'dak li qed jgħidu huma hemm element ta' dubju jew hekk. Il-Bermuda Triangle kif spjega tajjeb Kevin, jekk taqra dwarha se ssib informazzjoni li tgħidlek illi hemmhekk, pjuttost m'hemmx inċidenza ogħla minn imkejjen oħra fejn jisparixxu dawn l-affarijiet. Però mbagħad taqra informazzjoni oħra li tgħidlek illi hemmhekk jista' jkun illi hemm traffiku ta' vetturi iktar minn passaġġi oħrajn u allura b'hekk l-inċidenza forsi tidher iktar minn inħawi oħrajn. Imma li l-bniedem jibqa' jħalli lok għall-mistoqsija u anki għal romantiċiżmu għaliex le, iżommu iktar ħaj naħseb jien milli xi ħaġa artifiċjali jirrendi lilu nnifsu bi ħsieb ta' iva jew le iktar minn affarijiet oħra u minn inħawi oħra fejn naqsu l-vetturi tal-baħar. Naħseb dan huwa l-iktar wieħed li joħodna lura fiż-żmien, l-ewwel inċidenza tiegħu tmur għexieren ta' snin ilu.
Kev, kif tiddeskrivi l-fatt però li ċertu vapuri u ajruplani li għebu fil-Bermuda Triangle mhux dejjem instabu l-fdalijiet tagħhom fil-baħar? Allura dawn fejn marru l-fdalijiet? Għalkemm kien hemm minnhom li sabu wkoll, imma ngħidu hekk, kien hemm li ma nstabux. Dik id-domanda għal xiex vapuri nstabu oħrajn le. Ġifieri dan isu għandek switch biex tiddiżattiva u mbagħad tattiva, ġifieri jiffunzjona da xi da fenomenu illi hemm xi ħaġa hemm taħt f'dan il-parti partikolari tal-oċejan illi qed Għandu xi ħaġa kontra dawn il-vetturi iżda ma tistax tgħaddi minn hawn sewwa jew tit permess. Li jinstabu vetturi u oħrajn ma jinstabux dik ma naħsibx li risposta nista' nagħti jiena. Naħseb jiena illi iżjed irridu naraw jekk persuna forsi daħal fil-fond ta' dan is-suġġett, daħal verament fil-fond. sa l-aspett illi jistaqsi permess jew iġib permess biex janalizza l-ismijiet tal-kaptani ta' vapuri jew dgħajjes illi telqu minn postijiet u daħlu ġo portijiet ġewwa l-Amerika sewwa biex jaraw dawn jekk hux verament kienux involuti għax jista' jkun hemm każi illi kif diġa semmejt ikun hemm awturi x'aħna nafuhom dawn l-affarijiet għax ovvjament joħorġuhom ċertu awturi jew jaħorġu ċertu jien naf dokumentarju illi jagħmlu cherry picking ta' ċertu affarijiet allura jiena naf ċertu affarijiet għaliex dħalt ħafna riċerka u naf eżempju fejn jista' jkun hemm Fenomenu li ma ndirizzawhx mill-A saz. Il għaliex kien hemm aspettativi li l-awtur għażel li ma jidħolx fihom. Il għaliex ma jogħġbuhx. Sewwa, però inti trid issemmi kollox. Ħalli mbagħad lill-qarrej joħroġ bil-konklużjoni tiegħu. Inti tagħti, jiena nagħti ħafna mid-domandi fil-kotba tiegħi, però inħalli wkoll ċertu domandi għall-qarrej. Issa, jiena ħadt pjaċir nisma' ħafna wkoll lil Saviour, illi għandu mentalità miftuħa ħafna. Huwa b'mentalità ta' akkademiku sewwa u mbagħad lest illi jaċċetta ċertu fenomeni li joħorġu barra mis-suġġett xjentifiku. Hija sabiħa ħafna li persuna taċċetta ċertu affarijiet u mbagħad tinvestigahom b'mod personali mhux biex neċċessarjament toħroġ ċertu veritajiet, però biex tissodisfa l-għatx tal-, jien naf, tal-mister jew tal-kilba tal-mistoqsija tiegħek. Jiġifieri, hija xi ħaġa sabiħa meta inti tidħol f'dan is-suġġett. Infatti meta konna qed nitkellmu minn wara l-kwinti għidtlu jiena jekk se noqogħdu nidħlu f'suġġett u ndaħħlu x-xjenza għidtlu f'ħames minuti nlestih dan il-, Jekk imbagħad irridu noqogħdu nżidu nħawru u nagħmlu hekk, nagħmlu ġurnata. Però mbagħad qalli veru, qalli imma ma tridx tagħmilha daqshekk monotona, jiġifieri trid tħalli escape hatch għal min irid ikun avventuruż forsi tista' tkun minn din l-avventura tasal għal konklużjonijiet oħra. Jiġifieri huwa tajjeb ukoll li nkunu avventurużi u ma nagħlqux il-bibien u ma ngħidu isma' mela infatti jiena nidħol f'ħafna dawn il-portali kif semma' Saviour fejn il-fenomenu tal-inspjegabbli huwa l-forte tiegħi sewwa, li nħobb nidħol ħafna fih għax ħafna mid-drabi jiena meta meta tkellimt ma' esperti akkademiċi u qaluli Kevin isma' trid timxi by the book. Meta imxejt by the book ma sibtx il-mistoqsijiet. Meta ħriġt barra mill-box mentality bdejt insib ħafna affarijiet. Ġifieri rridu nkunu ħafna avventurużi. Kevin Falzon, grazzi ħafna li kont magħna. l-awtur Kevin Falzon fejn tkellimna miegħu flimkien ukoll mal-panel li kien magħna dwar il-misteru tal-Bermuda Triangle. Infakkrukom lilkom telespettaturi biex anke tipparteċipaw fuq il-paġna tagħna tal-Facebook fejn qed nistaqsu, temmen li dak li ntqal dwar il-Bermuda Triangle huwa minnu? Bħas-soltu nħeġġukom tikkummentaw u tagħtuna wkoll taqsmu magħna l-ħsibijiet tagħkom. Ningrazzja lil Jonathan Farrugia u l-Kurt Poli u l-kumplament tal-crew li assistiena matul il-programm tal-lum. Grazzi wkoll lilkom telespettaturi li għal darba oħra daħaltuna ġewwa djarkom. Narawkom bħal-lum ġimgħa. Saħħiet.